Madame Presidentin, léif Nora, Madame äh, Deputéiert, Här Deputéiert, léif Frënn, et ass fir mech eng grouss Éier, eng grouss Freed, de Muere bei Iech ze sinn. An ech weess net méi, ob d'Nora huet, oder et huet ee gesot, bon, si hätten e bëssen d'Impressioun, datt ech ee vun Iech wier. Ech kënn Iech berouegen, ech sinn ee vun Iech. Erlaabt mer ee Wuert ze soen zum Marc. Ech hunn elo verstan, firwat s du net Aarbechtsminister bass. An ech hunn och verstan, firwat du dee beschten CSV-Aarbechtsminister gewiescht wiers, dee mer ni wäerten hunn. Säit dem leschte Kongress, wou ech d'Éier hat, als neie Kommissär fir Beschäftegung a sozial Rechter, en Thema, wat mer haart hu missen erkämpfen, hei stung, huet sech villes geännert. Net, well ech net méi Kommissär sinn, dat ass gutt esou. Et war eng grouss Freed och fir d'Sozialdemokratie e puer Méint duerch Europa ze representéieren. Mee haut, wa mer kucken, wat an deene fënnef Jor geschitt ass, da muss mer soen, op der enger Säit sinn dramatesch Entwécklunge gewiescht, de Covid, de Covid, deen ons Gesellschafte verännert huet, duercherneen gerëselt huet, awer och, iergendwéi bewisen huet, datt d'Reserv vu Solidaritéit nach an eiser Gesellschaft existéiert, datt awer och de Beweis erbruecht ginn ass, datt ee keng zolidd Gesellschaft, mee awer och keng zolidd Ekonomie kënn hunn ouni sozial staark Institutiounen. Ouni e staarkt, effektiivt, effikasst Gesondheetssystem. Mir hunn déi Kris gutt, wann een dat esou ka soen, iwwerstan, well ebe grad eng Politik, eng Sozialpolitik gefouert ginn ass, déi jiddweree matgeholl huet. A mir mussen un all déi denken, Un all déi denken, déi vill ënnert der Covid-Kris gelidden hunn, sozial, ekonomesch, mee besonnesch un déi Dausende Leit an an Europa, un déi Millioune Leit, déi déi Kris, déi déi Krankheet net iwwerstan hunn. Dat ass eppes, wat mer ni dierfe vergiessen. No der Covid-Kris, och hei zu Lëtzebuerg, no der Covid-Kris hat mer eng Period vun Inflatioun, wou d'Kafkraaft zréckgaangen ass, wou déi sozial Problematik mat Energiekris zesummen rëm vull, rëm voll op d'Tapéit koum a wou et drëm gaang ass ze soen, D'Léin, D'Léin sinn en essentiellt Element vun enger sozial gerechter Gesellschaft. Mee d'Léin sinn net nëmmen e Käschtepunkt, wéi mer dat ëmmer héiere vum Kierchbierg. Ouni gutt Léin, ouni gutt Léin kënne mer net eng gutt Ekonomie hunn. Well dat heescht ganz einfach, d'Léin sinn d'Kafkraaft an d'Léin hëllefen och d'Nofro an enger Ekonomie op héijen Niveau ze bréngen. An et ass scho komesch, datt ee wéi de Mario Draghi deen, souwäit ech informéiert sinn, ni Gewerkschaftler war an och net direkt zum sozialistesche Fligel gezielt ka ginn, iergendwou an enger Ried seet, an Europa sinn d'Léin ze niddreg, mir hunn net genuch Kafkraaft an Europa an duerfir, duerfir ass d'europäesch Wirtschaft op engem niddregen Niveau. Wuesstumsniveau an och e Produktivitéitsniveau. Dat ass d'ailleurs en Ausgangspunkt vun deem, wat mer gemaach hu mat där Direktiv iwwer d'Mindestléin. Mee ech wëll awer och vun dëser Geleegenheet profitéieren, fir e Wuert ze soen iwwer dat internationaalt Ëmfeld. Mir hunn et säit dräi Joer, méi wéi dräi Joer, mat engem brutalen Aggressiounskrich an der Ukrain ze dinn, wou d'Zivilbevëlkerung all Owend, all Nuecht bombardéiert gëtt, ob et Schoulen, Spideeler oder iergendwéi Kannerbetreiungsinstitutioune sinn. Mir hunn net vergiess dat ukrainescht Oradour, dat heescht nämlech Butscha, wou Fraen, Kanner a Männer gemurkst gi sinn. Mir hunn net vergiess, wou Dausende vu Kanner vun hiren Elteren entfouert gi sinn, entfouert gi sinn an iergendwou, sou wéi d'Nazien et gemaach hunn, a Russland verschwonne sinn. Dat ass de Putin. Dat ass de Putin-Regime. A mir begréissen natierlech allegueren als fortschrëttlech Kräften, datt versicht gëtt, deem Krich zu Enn ze bréngen. Dat ass fundamental wichteg fir ons all a besonnesch fir d'Ukrainer, mee och wichteg fir déi vill jonk Russen, déi um Schluechtfeld geopfert ginn, ohne Rücksicht auf Verluste. Mee Fridde fannen ass net dat, wat den Typ vu Washington probéiert a wëll. Fridden ass eppes ganz aneschtes. An duerfir ass et wichteg, datt d'Europäer eng staark Stëmm hunn an d'Ukrainer, d'ukrainescht Vollek net fale loossen. Mir musse weider op der Säit vum ukrainesche Vollek géint de russesche Faschismus, géint de Faschisten hei an Europa an zu Washington stoen. Léif Frënn, Ech weess als Sozialdemokrat, datt mir zesumme mat de Gewerkschafte Pazifiste sinn. Dat gehéiert zu onser ADN. A mir sinn allegueren schockéiert, schockéiert, datt mer elo Milliarden, Milliarden mussen a Rüstung investéieren. Eppes, wou mer déi Sue géife brauche fir sozial Ariichtungen, fir Sozialpolitik, mee awer och fir déi gréisste Gefor, déi d'Mënschheet konfrontéiert, de Klimawandel ze bekämpfen. Mee, léif Frënn, mir si Pazifisten, mee mir wëssen awer och aus der Geschicht, Datt Pazifismus keng Léisung, keng Waff ass géint Hitler oder Putin, datt si en anere Programm hunn an datt mer mat Pazifismus eigentlech, an dat ass schued, de Fridden net kënnen eleng erhalen. Mee trotz allem muss mer ëmmer rëm eis Friddens-Iwwerzeegunge kloer maachen, mee gläichfalls awer och dofir suergen, dat mir an ons Kanner a Sécherheet a besonnesch an enger Demokratie a Fräiheet kënnen liewen. Jo, d'Welt huet sech geännert a si ännert sech all Dag. All Dag héiere mer eng Hiobsbotschaft, vu wou se och ëmmer kënnt, a besonnesch déi, déi vu Washington kommen. Mir mussen ons domat offannen, dat dat Amerika vun haut ënnert engem Trump a Vance a Musk net méi en Alliéierte vun Europa ass. Well si sinn net méi fir déi Wäerter. Déi fir déi mir stinn, Wäerter vun Demokratie, Wäerter vu sozialer Gerechtegkeet, Wäerter, déi dodra bestinn, datt Fraerechter beschützt ginn, datt d'Rechter vun de Minoritéite beschützt sinn. Si wëllen d'Saach no hanne bréngen. Si wëllen ons Gesellschaft op autoritär Base stellen. An dat, léif Frënn, héiere mer all Dag. Mir hunn et zu München héieren, mir héieren et all Dag, wéi eigentlech Europa vun där Band zu Washington mépriséiert gëtt, well mir fir déi Wäerter genau stinn. Mä si sinn net eleng. A si wëssen dat, well an eise Gesellschafte sinn der An och hei zu Lëtzebuerg, déi déi Theorien, déi déi Approche vun der Politik deelen, deelen an et och soen. Si ginn op Kongresser, wou den Hitlergruß rëm ouni Problem ke praktizéiert ginn. Si schreiwe Bréiwer un den Trump, fir ze felicitéieren, datt en eigentlech d'ukrainesch Vollek verréit. Och hei zu Lëtzebuerg, deen, deen am Europaparlament sëtzt an souguer an der Extrême droite, fir dee Grupp vun der Extrême droite vläicht schonn e bëssen ze vill extrem ass, well en net nëmmen e Frënd vum, wëll sinn, vum Trump, mee scho laang e Frënd vum Putin ass. An déi Extrême droite huet als Hauptfeinde, Ween? Déi huet als Hauptfeinden fir d'éischt d'Gewerkschaften. Déi huet als Hauptfeinden déi, déi wëllen de soziale Fortschrëtt weiderbréngen. An ech hu während fënnef Joer erlieft am Europaparlament, datt all Proposition, all Proposition fir méi Gerechtegkeet, fir méi soziale Fortschrëtt ëmmer vun der Extrême droite refuséiert ginn ass. An duerfir. musse mer zesummen, d'Gewerkschaften, mat de Parteien, mat den demokratesche Parteien zesummen géint déi extrem Droite kämpfen. An ech bedauere, léif Frënn, ech bedauere, léif Frënn, datt dat leider, leider net fir all sougenannt demokratesch Parteie méi wouer ass. Déi Konservativ hu se an eng ganz Rei vu Regierunge geholl, ob dat a Finnland ass an a Schweden. An Éisträich si mer esou just nach entgaangen. Mee och am Europaparlament, jo, si mer ëmmer méi datt mer eigentlech fir déi Konservativ déi Majorité variable kënnen hunn, okay, wann d'Sozialdemokraten d'accord si mat deene Virschléi vun der Weber, Von der Leyen Allianz, komesch, datt déi elo eng Allianz hunn, mee bon, dat ass awer esou. Dann maache mer et mat de Sozialdemokraten. A wann et do net funktionéiert, da gi mer op d'extrem Riets kucken. Mir hunn et gesinn, léif Frënn, an Däitschland, wou bemol d'AfD awer salonfäeg gemaach ginn ass an engem Vott. An duerfir musse mer oppassen. Mir dierfen déi extrem Droite net salonfäeg maachen. Si sinn ons Géigner. Mir mussen hir Ideologie Hir Politiken, déi se wëllen ons imposéieren, bekämpfen. Absolut. An duerfir och hei zu Lëtzebuerg, och hei zu Lëtzebuerg, Frënn vum Putin, Frënn vum Trump, dat sinn ons Géigner, well si wëllen dat Lëtzebuerg, dat Europa absolut transforméieren. Léif Frënn, jo, E Wuert iwwert d'Direktiv an iwwert d'Léin. Ech hu virdu gesot, d'Léin ginn ëmmer duergestallt als e Käschtepunkt. Mee d'Léine si wäit méi wéi e Käschtepunkt. Si bréngen d'Leit zesummen. Si erlaben eigentlech e Liewen an Dignitéit jiddwerengem. Si hëllefen de Familljen, e Liewen an Dignitéit ze féieren. Si hëllefen, de Kanner Méiglechkeeten ze ginn, nei Méiglechkeeten ze ginn. An duerfir kënne mer net en Europa akzeptéieren, wou et op der enger Säit en Ënnerscheed gëtt vun een zu sechs, vun een zu siwen beim Mindestloun, datt et Länner gëtt an deem Europa, wou jo eigentlech d'Verspriechen ass vu sozialem Fortschrëtt, datt do et Leit gëtt, déi net iwwert d'Ronne mat hirem Loun kommen. An dat ass d'Idee vun där Direktiv, dat ass se. An deen, deen haut, klenge Jurist hei op der Cour, bemol fënnt, datt dat iwwert d'Kompetenze vun der Unioun géif goen, wat sinn d'Kompetenze vun der Unioun? Déi stinn an den éischten Artikelen. An déi Kompetenze si fir all Bierger vun Europa, wou se och ëmmer liewen, ob a Bulgarien, zu Lëtzebuerg, a Frankräich oder a Rumänien, e Liewen an Dignitéit ze garantéieren an enger Wirtschaft, déi sozial muss sinn, eng sozial Maartwirtschaft. Dat ass de But an dat ass och de Fundament vun där Direktiv. An dozou kënnt en anere Volet. Mindestloun si wichteg hei zu Lëtzebuerg. Ech kënn mech erënneren, et war mol eemol en Deputéierten, deen ëmmer gesot huet, jo, de Mindestloun, wa mer en erneiert hunn, dat ass de Kollektivvertrag vun deenen, déi keen hunn. Mee ech wënsche mer eigentlech, datt mer fir jiddwereen e gudde Kollektivvertrag hätten. An dat ass dat, wat an där Direktiv steet, datt eigentlech déi adequat, gutt, gerecht Léin sollen, okay, duerch en adequate Mindestloun garantéiert ginn, mä vill méi nach duerch gutt Kollektivverträg garantéiert ginn. An dat bréngt ons, léif Frënn, dat bréngt ons, léif Frënn, dat bréngt ons, léif Frënn, zum Rôle vun de Gewerkschaften. Dat bréngt ons zu der Fairness vun Négociatiounen. An dat steet an där Direktiv. Et geet net just ze négociéieren, et geet drëm, ënner fairen a gudde Bedingungen ze négociéieren zwëschen Sozialpartner. An ech kënne mech nëmme wonneren, ech si schockéiert, wann en Aarbechtsminister hei zu Lëtzebuerg ufänkt driwwer ze fabuléieren, okay, kënnt een ëmmer soen, e weess et net besser, mee da muss ech mech froen, firwat ass en Aarbechtsminister? Oder ass en Aarbechtsminister, well en et net besser weess? Dat dee fabuléiert driwwer, datt d'Gewerkschaften ausgeschloss oder net onbedéngt dat exklusiivt Recht hunn fir Kollektivverträg. Dat bréngt ons a ganz däischter Zäiten. An ech hunn eng, ech si jo och schonn net méi esou jonk, eng al Carrière. Ech hu Geleegenheet gehat, mat engem Pierre Werner zesummenzeschaffen, deen net e grousse Progressist war, mee e Pierre Werner, deen ech haut nach ëmmer estiméieren, wier ni op d'Iddi komm ze soen, oh lo loosse mer emol e Gesetz maachen, wou d'Gewerkschaften nëmme d'Recht hunn oder d'exklusiv Recht hunn, Kollektivverträg ze maachen. Dat wier et esouguer beim Pierre Werner net ginn. An duerfir, léif Frënn, hei ass en existenzielle Problem, hei ass eng existenziell Fro fir Lëtzebuerg, mee fir iwwerall an Europa, Wann dat zu Lëtzebuerg méiglech gëtt, jo firwat soll et dann net a Rumänien méiglech sinn oder an anere Länner? An dat bréngt ons ëmmer erëm zu deem nämmlechte Problematik, Wa mer Europa wëlle sozial gestalten, da geet dat och nëmmen duerch staark Gewerkschaften an Europa. Duerch e staarke Sozialdialog, duerch eng wierklech Kooperatioun mat de Sozialpartner, an do huelen ech natierlech och d'Patronen derbäi, mee momentan net nëmmen zu Lëtzebuerg, och an Europa gëtt besonnesch nëmmen op eng Säit gelauschtert a wéineg op déi aner. An dat ass och de Problem fir déi nächst Joren an Europa. An Europa geet et drëm, d'Dereglementatioun ze gestalten, well mir mengen alleguer, jo Europa huet Problemer, Kompetitivitéit a sou weider, wou ech alles d'accord sinn. Mee dat alles, dat ass drop ze féieren, datt mer ze vill reglementéiert hunn, datt mer net einfach genuch ons Direktiven a Gesetzer geschriwwen hunn. Net komplett falsch, mee da muss ech mer d'Fro just stellen, Wie war dann an Europa un der Presidentschaft vun der Kommissioun an deene leschten 30 Joer? Waren dat lauter Sozialisten, déi wollte reglementéieren? Neen, an deene leschte Jore waren hauptsächlech Konservativer, de Barroso, de Juncker, oh, muss ech leider och zu deene Konservativen zielen, déi waren un der Spëtzt. D'Mme Santer un der Spëtzt vun der Europäescher Kommissioun, an déi hu jo dann anscheinend iwwerreglementéiert, wou elo an Europa de gréisste Problem ass, fir Europa erëm fit ze maachen. Mee wann ech dat Wuert dereglementéieren héieren, da weess ech ëmmer, a wat fir eng Richtung dat soll goen. An dat geet och an déi Richtung. An den Omnibus, deen déi aktuell Kommissioun elo op d'Schinne gesat huet, Déi geet haaptsächlech an d'Richtung, fir gewësse sozial Rechter, sozial Responsabilitéiten an natierlech d'Responsabilitéit par rapport zur Ëmwelt ze reduzéieren. Sou wéi wann e bemol de Problem vum Klimawandel verschwonne wier. Dee gëtt et net méi. Den Här Trump d'ailleurs, dee seet, de Klimawandel géif et net ginn. An och dee Wand vu Washington huet e gewëssen Influenz hei an Europa. y compris bei deenen, déi iwwerall duerch Europa gezu sinn a gesot hunn, dat wier d'Moundlandung vun den Europäer, onse Green Deal, an elo amgaang sinn, wëllen de Green Deal ze détricotéieren. A wann ech hei zu Lëtzebuerg héieren, Okay, de Green, gréng Politik, Klimapolitik, déi muss ganz einfach pragmatesch sinn. Natierlech, alles soll pragmatesch sinn. Mee dat Wuert pragmatesch, dat verstoppt eppes ganz aneschtes. Dat Wuert pragmatesch heescht, Cause toujours, mir fuere weider wéi virdrun, a wann et da liicht Korrekture gëtt, déi maache mer dann, mee u sech d'Richtung, déi bleift ëmmer déi selwecht. An dat ass och fir ons Gewerkschaftler, fir ons progressistesch Forcen, fir ons Sozialdemokraten net akzeptabel. D'autant plus, mir hunn ëmmer gesot, e Green Deal kënn et nëmmen da ginn, wann e sozial gerecht ass. De Just Green Deal, wa jiddwereen, jiddweree muss d'Gefill hunn, datt hien net de grouse Verléierer dovun ass. Datt d'Aarbechtsplazen natierlech sech verännere mussen, mee datt net musse Millioune Leit an Europa an der Stolindustrie, an der Automobilindustrie, an der Chemieindustrie zidderen, datt si hir Aarbechtsplaz verléieren. A wat ech kritiséieren, y compris un där Kommissioun, wou ech selwer Member war, dat ass, datt, Der enger Säit mer ëmmer gesot hunn, Sozialdialog, Sozialdialog, mee dat an där Transformatioun, déi mer engagéiert hunn an all deenen Industrien, d'Sozialpartner a besonnesch och d'Gewerkschafte wéineg gehéiert goufen, wéineg participéiert konnten, wéineg hir Meenung kunnte soen. An dat ass e grousse Feeler an dat schléit haut zeréck. Léif Frënn, dat sinn e puer Iwwerleeungen. An duerfir déi nächst Joren, jo, ginn méi schwiereg. Déi nächst Joren hei zu Lëtzebuerg wéi an Europa gëllt et standfest ze bleiwen, ons Iddien ze verteidegen, an se kloer ze maachen, kloer ze leeën an dem Parlament, mä heiansdo vläicht och op der Strooss. Wann de Sozialdialog ofgebaut gëtt, wat bleift de Gewerkschaften nach wéi op der Strooss ze goen? Wat bleift de Gewerkschaften? An ech hunn mat groussem Interêt dem Marc Spautz nogelauschtert iwwert d'Pensiounsreform. Ech wëll elo net hei iwwert den Inhalt vun der Pensiounsreform schwätzen, an ech muss soen, d'Taina huet do vill ganz interessant Saache gesot. Ech sinn net deen, dee seet, d'Zivilgesellschaft misst net gehéiert ginn. Mee wann e bemol d'Zivilgesellschaft, vun der klengster ONG bis ech weess net wou, méi am Zentrum stinn, méi gehéiert gëtt, oder just dierfe se mol hir Meenung soen, wéi déi, déi d'Responsabilitéit hu fir de sozialen Zesummenhalt, an dat sinn d'Gewerkschaften an dat ass och d'Patronat, d'Sozialpartner, Dann ass eppes faul. Dann heescht et ganz einfach, Gewerkschafte ginn ausgebot. Dat ass déi éischt Etapp am CPTE wichteg, mee net fundamental. Dat ass fundamental, wann et ëm wichteg, fundamental Reforme geet wéi déi an de Pensiounen. An dat ass natierlech, léif Frënn, eng Attitude, dat ass eng Philosophie, déi ech kennen, verschidde Leit hu souguer Bicher erausginn, wou se dat schonn annoncéiert hunn, ob se et elo selwer geschriwwen hunn oder just hiren Numm op dat Buch, dat vun enger Bank erausgi gouf ginn, vun e puer Joer, drop geschriwwen hunn. Mee wann ech mäin Numm op e Buch schreiwen, dann deelen ech och dat, wat am Buch steet. An dat heescht, mir kommen erëm zréck zu engem haarden Neoliberalismus. Deen, deen eigentlech ons an eng Finanzkris plongéiert huet. An da kënn ech mech jo nëmme wonneren, datt an der Financial Times Artikelen op eemol kommen, wou et heescht, Ha, mir mussen d'Finanzwelt erëm dereglementéieren. Do gëtt et ze vill Regulatioun. Mir hunn déi Leit vergiess, wat vru 15 Joer war, wou praktesch d'Finanzwelt zesummegebrach ass, wann net d'Staaten, dat heescht de Steierzueler, och hei zu Lëtzebuerg d'Banke gerett hätt, wou dono Affären a Posten, interessant Poste verdeelt goufen. Duerfir oppassen! Dat ass de Wand vu Washington, dat ass den Neoliberalismus. Mä hannert dem Neoliberalismus steet och den Autoritarismus. An et ass komesch, datt mer d'Finanzwelt wëlle dereguléieren, mä wann ech eng Manifestatioun maachen, da mussen d'Reegele ganz strikt sinn. Da muss effektiv ee schonn praktesch e Mount virdru wëssen, datt ee géint eppes dierf oder wëll manifestéieren. An do baant sech ëmmer erëm dat nämmlechten, deen nämmlechten Zeenario un. Mäi lescht Wuert ass Steierpolitik. Ech si schockéiert, léif Frënn. Wann ech liesen, datt ech elo muss als Talent, als le premier de la cordée, wéi de Macron dat formuléiert, e bësse méi wéi 150 Kilometer vu Lëtzebuerg ewech wunne goen, dann op Lëtzebuerg kommen a soen, ech sinn en Talent, An dann kréien ech e Rabatt, e Rabatt vu 50 Prozent bis 400.000 Euro bei mengem Loun. Ass dat Steiergerechtegkeet? Ass dat Égalité devant l'impôt? Neen, dat ass d'Versoen, eng wierklech reell, aktiv, innovativ Wirtschaftspolitik ze maachen. Do ziele mer nëmme just op déi, déi soen, Ah, zu Lëtzebuerg kréien ech, bezuelen ech wéineg oder keng Steieren, do ass d'Plaz, wou ech muss hin. Dat ersetzt keng reell a staark Wirtschaftspolitik. Meng Wirtschaftspolitik, ausser datt mer d'Butteker elo 24 Stonnen däerfen ophale gläich, hu mer jo keng Wirtschaftspolitik, dees si mer jo eens. An, léif Frënn, wat soll ech soen? Elo geet et drëm, ons Wäerter ze verteidegen. Ech soen, mir brauchen an dësem Land fir d'éischt emol e ganz staarken OGBL. E ganz staarken OGBL! Mee ech hunn héieren, wat d'Nora gesot huet. Mir brauchen och eng zolidd Zesummenaarbecht zwëschen alle Gewerkschaften, well et geet elo, op gutt Lëtzebuerg, ëm d'Wurscht. An dofir, léif Frënn, den 28. Juni, ech muss mer deen a mengem Kalenner ukräizen, well ech hu lo kee méi, dee mech dodrun erënnert, den 28. Juni ass en decisiven Dag Fir d'Lëtzebuerger Land, fir d'Lëtzebuerger Sozialpolitik, ech soen Iech just eppes, Vergiesst en net unzemellen. Merci.